Хәзерге Татарстанның Буа мәдрәсәсе дә татар-мөселман мәгариф үсешенең бер гәүдәләнеше дисәк, ялгыш булмас. 1805 елда ачылган, совет власте елларында эше туктатылган, 1997 елда кабат дини сабак бирелә башлаган әлеге гыйлем үзәгенең ике гасырлык вакыт аралыгында татарның нәрсә югалтканлыгын һәм нәрсә торгызганлыгын ачык күрсәтә.
Безнең мәдрәсәбез 1805 елдан быел эшләп килә. Бу менә архивның документлары һәм аның беренче җитәкчеләре Абдулвахит хәзрәт, аннан соң Абдурахман хәзрәт 52 нче елга кадәр, аннан соң Абдулнасыйр хәзрәт 52 нче елдан 86 нчы елга кадәр. Бу хәзрәт бик галим кеше була, аның хәтта ки кызы, Зөһрә исемле кызы Шәһабетдин Марҗаниидә кияүдә була, аның хатыны була. Шулай ук 86 нчы елдан соң Нургали хәзрәт Хәсәнов җитәкчелек итә, шулай ук танылган галим кеше була революциягә кадәрге. Анардан соң Гаязетдин хәзрәт Хәсәнов һәм инде мәдрәсә унтугызынчы елны ябыла. Совет чорында мәдрәсә эшләми. Революция кадәрге чорында мәдрәсәбездә биш йөзгә якын укучы укыган, мең тугыз йөз унөченче елны, һәм биредә инде бик күп имамнар, хәзрәтләр бу төбәкнең укып чыккан. Без күрә алабыз биредә укып чыккан танылган хәзрәтләрне, имамнарны, фән һәм мәдәният эшлеклеләрен. Болар арасында иң танылганнары ул безнең Язучыбыз, депутат Җомат Шлепельсе, Дин Шлепельсе, Һади Атласи, аннан соң Фатих Шиһабмуртазин, бу Самараның танылган имамы, Икътисад дигән журнал чыгарган, бик уникаль журнал булган ул. Аннан соң биредә без күрәбез, Габдрахман Таһирҗанов һәм Баки Халидов, болар профессорлар, профессор Петербургтагы, Ленинград университеты профессоры һәм Ташкент университеты профессоры. Зариф Башири, Касыйм Биккулов, Ибраһим Биккулов, болар дин эшлекләре, җәмәгать эшлекләре. Болар мәдрәсәне тәмамлаган кешеләр. Тәмамлаган кешеләр, бу җирдә укыган кешеләр һәм революция кадәр динебезгә, халкыбызга күп файда китергән шәхесләр инде. Алар да менә шушы сурәттәге малай-шәкертләр кебек булгандыр һәм келәмсез идәннәрдә утырып сабак үзләштергәннәрдер. 1805 елда ачылган мәдрәсә революциягә кадәр Сембер губерниясендә атаклы уку йорты булган. Күп төрле дини сабаклардан тыш биредә физика, алгебра, география, тарих һәм башка фәннәр өйрәтелгән, телләр үзләштерелгән. Шулай төрле фәннәр укытылган мәдрәсә ачылыр өчен бу җиргә мөселманнарның кинәт килеп урнашуы гына җитми. Моның өчен вакыт һәм җирлек кирәк. Димәк, Буа төбәгендә мөселманнар күп гасырлар элек яшәгән. Гәрчә замананың алдынгы мәгълүмат чыганагы интернет биредә кардәшләребезнең унтугызынчы гасырда гына күпләп тора башлауларына ишарәләсә дә. 97 нче елдан бирле мәдрәсә эшләп килә. Беренче җитәкчесе Ансар хәзрәт, 2008 дән Абдурауф хәзрәт, уникенче елдан безгә Аллаһ Тәгалә хезмәт итәргә насыйп итте. Хәзерге шәкертләребез, танылган имамнар, хәзрәтләр төрле шәһәрләрдә эшлиләр алар бүгенге көндә. Яңарышына егерме ел да узмыйча, халык арасында инде дәрәҗәле дин әһелләре әзерләнүе күп нәрсә турында сөйли. Биредә уку һәм укыту теләге елдан-ел көчәеп, сыйфаты артып, алдагы буыннарның догалары белән ныгытылып, мул уңыш бирә. Шул рәвешле мәдрәсә үзенең борынгыдагы Гыйлем үзәге дигән исемен торгызу юлында.
Димәк инде мәдрәсә бар икән, димәк мәдрәсәдә инде кешеләр, яшьләр инде безнең бик каты күп йөри, балалар бик каты күп йөри. Хәзер инде тагын планнар бар, инде киләчәктә тагын бер бинаны ясап, инде балалар белән эшләү үзәге шундый бернене ачырга дип планнарыбыз бар. Аннан соң инде менә безнең имамнарга да бик яхшы, э, имамнар инде безнең авылдагы имамнар килеп, инде монда э, мәдрәсәдә 3 ел укып, мәдрәсәдән диплом алып чыгалар. Безгә дә җиңел инде имамнар инде белгеле, билге белемле имамнар булгач. Ана син безнең мәдрәсә була торып инде безнең бөтен мөхтәсибәт чаралары да инде бөтен мероприятиеләр инде безнең мәдрәсәдә уза, бик уңайлы бина, шуның белән инде гыйлем бирүче, билем, бе, белем алучы бик уңайлы без мәдрәсәбезнең, бик шатланабыз җанарга, әлхәмдүлилләһ. Авыл мәхәлләләре турында сөйләгәндә еш кына аларның имамсыз интегүен искә алабыз. Әлеге проблеманың чишелеш юлы итеп авылларга дини белемле яшь егетләрне кайтару тәкъдим ителә. Буа районы мөселманнары исә моны башкача шишкән. Авыл имамнарын алар үзләрендә укыта, ягъни урта һөнәри дини белем бирү Буа мәдрәсәсендә. Тәҗрибәле дин эшлеклеләре дә белемнәрен биредә ныгыта. Димәк, Буа районының берәр авылында карт хәзрәт имамлык итә икән, ул без гадәтләнгәнчә бу эшкә башка кеше юклыктан гына алынган булмаячак.

Дәресләр формасындагы очрашу моңарчы ишетелмәгәнне белергә, белгәнне ныгытырга һәм халыктан җыеп килгән сорауларга җавап алырга менә дигән форсат. Хәзрәтләр аңа нык ябышкан. Безнең авылыбызда 200 дән артык хуҗалык яши. Аллага шөкер, эшлибез. Балалар менә туа, үлүчеләргә караганда күбрәк, Аллага шөкер. Дин ягына килгәндә, әлхәмдүлилләһ шөкер, мәчетләребез эшли. Халык йөри мәчеткә, дили, дини гыйлемнәр бирәбез. Моны үзебезнең мөхтәсиб тарафыннан да моны укуларны оештыралар, Аллага шөкер. Безгә инде э, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйткән, туганнан алып, үлгәнчә хәтлек гыйлем алыгыз дигән. Шуның белән дә, иншалла, без инде тырышабыз. Остазларыбыз бик э, күркәм генә безгә аңлаталар, төшендерәләр. Һәм инде алдагы көндә шушы алган гыйлемнәребез белән үзебезнең мәхәллә халкын тагы да агарту, ислам диненә җәлеп итү һәм алар белән инде шөгыльләнү өчен бу безгә бик зур инде файда бирә торган бер гамәл һәм дәрес. Безнең инде ай саен имамнарны җыялар, укыталар һәм дә инде Елга бер мәртәбә инде шушы укулардан соң нәтиҗәсен чыгару өчен безнедән инде конкурс формасында үткәрелә. Шуңа күрә инде бу безгә күп гыйлемне эстибез. Килдураз авылы Буага егерме биш чакрым, Күчинкә унбиш чакрым ераклыкта урнашкан. Татар Буасы янәшәдә генә. Авылда мәчеттән тыш әле үз хуҗалыгы да булган имам өчен юл никадәр кыскарак булса, шул кадәр уңайлырак. Казанга ук барасы түгел бит, үзебезнең район үзәгендә генә. Туган яктан аерылмау да уңай йогынты ясый торгандыр, мәдрәсә дәресләренә алдан ук чиратка язылалар.

Мөгаллимнәре үзләрендә. Алар арасында хәтта дөньяның дәрәҗәле уку йортларында белем алып кайтканнары бар. Туган ягына кайтканнар. Мондый мөнәсәбәт хәзер һәр җирдә очрамый. Шуның белән буалы кардәшләребез үрнәк тә. Бездә инде, әлхәмдүлилләһ, э, мөхтәсибәттә дип әйтәбез инде үзебездә. Безне менә, мәсәлән, көндә э, атнага җиде көн булгач, без инде һәрбер көндә кичке бер бәй бер мероприятие уза дип әйтәбез, бер чара уза, мәсәлән, инде понедельник инде безнең һәрбер понедельник, дүшәмбе көнне безнең сәгать җидедә волейбол без җыелышабыз үзебезнең менә мөселманнар белән. Аннан соң инде безнең вторник көнне без инде җыелышабыз бассейнга, мөселманнар җыелыша сәгать җидегә. Среда безнең шулай ук волейбол. Аннан соң инде безнең четверг көнне инде атнага бер тәфсир дәресләре бара, бишенче мәхәлләдә муслим хәзрәт, бер яшь хәзрәтебез инде безнең дәресләрне алып бара. Җомга көнне без әйттек, менә монда шушы Хаҗилар мәчетендә кичке вакытларда җыелышып, общий бер нәтиҗә ясап, общий нәтиҗә ясап инде менә шушы атна ничек узды, бер имам килеп вагаз сөйли, вагазләшеп утырабыз, сөйләшеп, киңәшеп утырабыз. Ниндидер тәкъдимнәр булса, шул тәкъдимнәрне без инде сөйләшеп алабыз, тәкъдимнәрне. Шимбә көнне инде безнең кичке шул ук футбол мөхтәсибәт белән җыелышып, инде мөселманнар өчен без футбол уйныйбыз. Әлеге чаралар Буа шәһәре өчен генә оештырылмый, аларда районның бар мәхәлләсе катнаша. Мондый бердәмлеккә тарихи мәдрәсә даны белән генә ирешелмәгәндер, әлбәттә. Хәер, мөхтәсибәт аннан сер ясамый. Эш алымнары еллар дәвамында тупланган. Беренчедән, тарихи тәҗрибәгә таян-салар, икенчедән, биредә яшьләр командасы тупланган. Әмма алар үзләренә кадәр эшләгән имамнар һәм мөхтәсибләр белән дә тыгыз элемтәдә, һәм бер генә мөселманның да фикере игътибарсыз калмый. Мөхтәсиб э, утырып кына, кешеләрне кабул итеп кенә түгел, ә инде менә бу мөселманнарның көнен күрергә тиеш, мөселманнар ничек яши бүгенге көндә, мөселманнар нәрсәгә мөхтаҗлыгы бар, алар белән күбрәк аралашу, без инде сразу менә мөхтәсиблеккә килгәч, Инде имамнар белән, төрле имамнар белән авылларга җөреп чыгабыз. Мәчетләрдә ничә кеше килә, ник ул мәчеттә әзрәк кеше, мәчеттә нинди җитешкеләр бар, нинди кимчелекләр бар, шуларны инде барысын да узып, нитеп, чөнки инде әгәр дә районда гына, үзебезнең шәһәрдә генә утырып, бер кадәр чикмичә, авылларның хәлләрен белешмичә, э, имам мөхтәсиб ул эшли алмый ул. Киләчәктә ул анын киләчәге булмас. Шуңа күрә инде районын барысын да, бөтен авылларга барып, мәчетләргә инде кереп, инде ничек сөйләшеп, хәтта авыл халкы белән без очрашу ясыйбыз. Айга бер мәртәбә безнең бер авылга барып, инде аларны шушы үзләренең яки мәчеттән, яки клубларында җыелышып, авыллар белән авыллар белән без сөйләшеп утырабыз, вәгазьләшеп утырабыз, сөйләшеп утырабыз, бәлки инде сораулар бар, чөнки әбиләр бар, алар инде кадер ерак авылларда яши, аларның сораулары бар, телефонын белми, ничек чыгарга белми, мөхтәсиб кем икәнлеген белми, төрле сораулар булырга, төрле мәсьәлә килеп чыга. Менә шуның белән инде Барысын да, бөтен районнарда күп җиргә туры килә инде. Район мөселманнары үзләре дә бик теләп уртак чараларда катнаша. Аларның иң зурысы һәм тагын башкаларга үрнәк итеп күрсәтергә лаеклысы, җомга вәгазьләре. Җомга вакытында түгел, ә кич аерым бер темага багышлана торганнары. Инде менә 2013 елның башыннан бирле халык һәр атнаны Хаҗилар мәчетенә җыела. Алланың җебенә бердәм хәлегезгә ябышыгыз, һич таркалмагыз, диеп. Менә мондый вәгазьләрнең файдасы да шунда, монда инде бер безнең мәхәллә генә килми, шәһәр буенча алар һәм җыелалар, ягъни бердәмлекнең тагы бер ысулы, адымы бу, әлхәмдүлилләһ. Дин тотуыбызда бер дәрт өстәп ибәрә, әлхәмдүлилләһ, тәрбиячесе кешегә. Кайберләр бит әле курка, мәчеткә керергә курка. Менә шундый җирләргә килеп инде ничәләр күрә дә, ишәтә дә, аның рәхмәте янарга, икенче килергә бик җиңел була. Җиңел була, шуңа күрә бик файдалы булган очрашулар болар. Дәресләрне имам-мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хәсанов хәзрәт Хәсанов башлап җибәрде. Шамил хәзрәт Вәлиуллин Буа мөхтәсибәтендә тупланган команданың бер вәкиле. Ул мәгълүмат кырындагы уңыш өчен җаваплы. Моның булмады инде, минем өч бала беренчедән мөхтәсибәт эше, ягъни мөхтәсибнең Сыны буенча ярдәмчесе булып торам. Әмма ләкин үзем фотограф та, үзем видео да төшерәм. Үзем әкәнинчә статья да язам инде. Берән ни чара булуга карамастан, тизрәк барып, Мактасюкка әйтә, шунда барып, яки авылга барып, Белән интервью алып, тиз генә шуны тешереп куеп, статья, ягъни фото, видео, репортаж ясап. Шамил хәзрәтнең эш урыны, өендә. Мәхәлләгә риясыз хезмәт итүче кардәшебез шулай уңайлы, ди. Бу эшендә аңа бар гаиләсе ярдәм итә. Менә берәр чара дан кайта да, бик тиз генә чәен эчеп ала да, мин утырыйм әле, язып алыйм әле дип, шул арада язып та чыга. Язып чыга да, мин инде хатын-кызның эше кухняда бетми, кухнядан кереп, хаталарын тикшерәм дә, тәрҗемәсен тәрҗемә итте инде ул рус теленә, шуннан соң сразу сайтларына куялар инде. Буа мөхтәсибәтенең сайтына куеп бара инде шул. Бик оператив эшли ул. Бик оператив, бик тиз эшли. Минем хушым китә инде, укымаган кеше шулай ни, шулай оста булгач инде, әлхәмдүллә. Ярдәм итәм инде, моны кая булса да барырга кирәк булса, мине чакыра инде ул. Әйдә, әтә, әти, барып кайтыйк, ди инде. Без шунай тиз генә чыгып, утрамнай инде, чыгып китәбез инде, авылларга инде җөрибез. Ишек таш. Авылда гайрибез инде шул. Бөтеншен ташлыйм да инде, аның белән бергә барам инде авылларга, шулай йөрибез. Барына барабыз. Шәхси шофер инде сез аны. Да, һа, мин шофер инде аның шоферы. Шулай буларак инде мин шул хәлгә риза инде шунарга.
Моннан 32 ел элек Наилә абый белән Роза апаның беренче һәм бердәнбер балалары авыру булып туа.

Дәвалар ханаларга йөрдем инде, күп лечить иттем инде аны. Санаторийлар әйтәм бит, алтышар айга калдыра идем, дүртәр айга. Елап, елап инде үзем йөрәгемнән өзеп калдырган шикелле, йөрәгемне биреп калдырган кебек калдыра идем инде аны. Бик авыр була иде инде. Ну, мин барыбер ышана идем. Ул булыр, бер йөреп тә китәр, Аллага нитер дип шулай. Өметләнә идем. Аллаһы Раббыбыз ана кешегә чиксез мәхәббәт һәм көч биргән. Роза апа өчен дә улы Шамил иң матуры, иң батыры, иң булдыклысы була. Әмма ул аны кызганып, караватта гына яткырып тормаган, өйрәткән, өндәгән. Улым, кеше әйберенә тимә, акыллы бул, дип үстердем. Беркайчан да кеше янында югалып калма, дидем, дусларың күп булсын, дидем. Бөтен төшкә бар, дидем, мин аны кешеләр янында бул, дим. Сиңа ярдәм ярдәм итәрләр, үзең дә ярдәм итәргә тырыш дип шулай мин анарга үгет нәсихәт бирәм инде шулай. Екле вакытта да инде динле, тәртипле, тәүфиклы, акыллы бала булсын дип теләдем. Семьясы бызнык булсын дип теләдем. Тәүфиклы балалары булсын дип, менә шул мин Ходай Тәгаләдән нәрсәләр сорадым, алар барысы да кабул булдылар. Роза апа белән Наил абый өчен улларының туры юлда булуы бәхет булган кебек, Шамил дә үзенең язмышыннан канәгать. Көчне ул Раббым үзе бирә ди. Ә читтән караганда физик яктан көчсез Шамил кардәшебезнең эше дә, тормышы да бернинди авырлыксыз, җайлы гына бара кебек. Ул Аллаһ Тәгаләнең бер бүләгедер инде. Әмма ләкин җәмгыятьтә авыл дип әйтмәс идем. Бөтенесе Кемнән тора ул? Инвалидның үзеннән торамы, әллә инвалид янында кешеләрдән торамы? Инвалид. Инвалидның тормышының җиңеллеге. Инвалидның үзеннән тора. Үзеннән. Ул үз аңыннан торамы, нәрсәдән ул? Ну, үз үзеңне күрсәтүең, тәрбияле булуың, ата-анага Иптәшеңә карата, якыныңа карата булуың, аны бит инде кеше дә күрә. Кеше дә ишетә, күрә, карый. Шамил кардәшебез чыннан да үрнәк. Үзе кебек физик яктан көчсезләргә генә түгел, ә сау-сәламәт кешеләргә дә иман ныклыгы, ихтыяр көче һәм табигый үҗәтлек бергә тупланган шәхес башкача яши дә алмый. Велосипедта йөрергә ничек? Ул өйрәнәмени ди. Кыз, Улым, мәйтәм, егылырсың, бәбкәм, дим, биртелерсең, дим инде тагын, дим, авыр булыр, дим инде. Юк, әни, аю да биергә өйрәнә бит, ди. Мин, ди, өйрәнәм, ди. Ул, Аны инде мин ишетә идем, күршеләр аннарсың әйтәләр, Ай-яй, балаң бигрәк тә ни, үҗәт инде, диләр. Егылды, кене, бу өйрәнгәнчә 100-150 егылгандыр, тора, ул бата, чума, ул көнне яңгырлы, ни иде, әшәке вакыт иде инде. Барыбер велисапедта өйрәнде бит, йөреп китте бит, диләр инде, ни, исләре киткәннәр инде. Мин әйтәм, үзе шулай, ни, тырыш бала булды ул, тырыш бара булды. Әнисе белән әтисе инде хәзрәт булган Шамилнең әле дә терәге. Хәзер балаларын, оныкларын тәрбияләргә ярдәм итәләр. Моннан биш ел элек уллары Арча кызын хатынлыкка алып, гаилә кора. Беренче иремнән ике бала белән киткәч, бик авыр чагымда безне таныштырдылар аның белән. Таныштырдылар да, миннән башта сорадылар, гаилә корып яшәргә ниятегез бармы дип. Мин әйтәм, минем хыялым кечкенәдән, бәләкәйдән гаилә белән, тулы матур гаилә белән яшәргә мин теләр идем, дидем. Шуннан соң безне таныштырдылар. Таныштыргач инде Шамил хәзрәттән миңа нәрсә ошады? Миңа аның ихласлыгы ошады. Менә без беренче күрешеп сөйләшкәч, мин аны карадым, ихлас, чиста кеше дип. Эчкер, эчкертен кеше түгел инде. Э, бик ачык, бик э, ни, ихлас булгач инде, самими булгач, булдырам дип торды инде ул миңа. Мин булдырам, без э, яшибез, матур тырышабыз. Ике бала белән үзе алырга риза булгач инде, миндә инде мин әйтәм, альхамдулилла. Ныклы саулыгы белән мактана алмаган Шамил хәзрәткә кияүгә чыккан Лилия ханымның адымын Күпләр аңламас та, ә кем өчендер ул батырлык булып тоелыр. Бөтен кеше бит инде сау-сәламәт кеше белән генә торып бетерә алмый. Сау-сәламәт, матур кеше бөтен кешегә кирәк. Менә бөтен кеше сайлый матурны, сау-сәламәт, тазаны, байны. Мин, мин инде уйладым, шушы Шамил хәзрәтне мин бәхетле итә алсам, шушы аны бәхетле итә алсам мин, аның әти-әнисе риза булса, үзе риза булса, Аллаһы Тәгалә миннән разый булыр, Һәм дә шушы Аллаһ Тәгалә биргән гомерне дөрес итеп үткәрергә кирәк. Һаман теге үзең өчен генә түгел яшәү, ә фәкать кемнедер бәхетле итәргә омтылырга, тырышырга кирәк. Һәрбер эштә ниндидер теләк булу кирәк. Теләк булмаса, җиң генә булмый. Ә Лилия иптәшем миңа бик ата, теләк һәм дә һәрбер эшемдә син булдырасың, син можешь дип әйтеп, Хамын мин өндәп торып, ул тагын да күбрәк дәрт исти, тагын да күбрәк эшкә мәхәббәт уята. Тормышының авыр минутларында бу гаиләдә терәк тапкан Лилия ханым балалары өчен бигрәк тә сөенә. Алар гыйбадәтле, тулы гаиләдә иман тәрбиясе алып үсә. Белгечлеге белән журналист ханым хәзер үзен гаилә тормышына багышлаган. Мин инде аңа күбрәк канатлар куерга тырышам инде. Ул инде безнең кайта да, шундый вазифа бар, менә мондыйны кушты әле Илмир хәзрәт, тегене кушты, моны кирәк, тегене кирәк, булдыра алырмын микән, эшлим микән, тотыныйм микән, дигәч, мин аңа күп очракта инде, Тотын, эшлә, син булдырасың, син бит бөтенесен аңлыйсың, эшлисең, тотын, алын, эшлә, алынмасын, тотынмасын, аны булдырачагын ны каян беләсең, куркам дип кенә утырып. Шуңа ул инде канатланып, чыгып чаба инде өйдән. Шулай гел сокланучы һәм үсендереп торучы булгач, Шамил хәзрәттә әле тагын күпме таулар әйләндерерлек көч табыла. Шуның белән ул Буа мәхәлләсенә дә хезмәт итә. Биредәге хәзерге тормыш аның эше белән тарих итеп языла дисәң дә була. Аллаһ Тәгалә анарга биргән активлык, анарга Аллаһ Тәгалә көч биргән бик каты, әлхәмдүлилләһ. Без аны бөтен җирдә мисал иттереп куябыз аны, әлхәмдүлилләһ. Бөтен безнең чаралар, бөтен бәйгеләр, бөтен эшләр безнең инде менә Шамил белән бик тыгыз элемтәдә алып барыла, әлхәмдүлилләһ. Хәзер инде без аны тәкъдим иттек, менә администрациягә алар инде кабул иттеләр инде шушы инвалидларның җәмгыяте буенча рәис иттереп куерга аны. Чөнки инвалидлар бик каты күп безнең районда. Алар белән эш алып бару, ул инде матди ягыннан түгел, чөнки инде инвалид инде ул ничектер

Буадагы мөселман кардәшләребез тормышның һәр өлкәсен колачларга тырыша. Бәлки моның сере дилбегәне яшьләргә тапшырудадыр. Чөнки алар күрсәтмә буенча түгел, ә үз ихтыяҗларына таянып эш итә. Шулай булса, куллана торган яңа алымнары да киләчәккә хезмәт итәчәк. Биредәге кардәшләребез данлыклы тарихларыннан музей ясарга теләми. Тормышка кайтарып, нәтиҗәле киләчәк итәселәре килә. Әй, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, безнең бик зур хыялыбыз бар. Ә, Балалар өчен махсус аерым ә, дини белем бирә торган, Коръән ялый торган бер үзәк булдыру ә, һәм ә, шуның өчен махсус бина төзергә ә, ниятлибез. Шушы эштә инде Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсен, ярдәмчеләрен насыйп итсен. Татарстанның Буа районында яшәүче кардәшләребез башка төбәкләрдәге мөселманнар да аларның эшенә кушылыр дип өметләнә һәм киләчәк буынны әхлаклы итеп тәрбияләүдә файдаланылачак бинаны төзешергә ярдәм итүләрен сорый. Исәп-хисап счетын һәм телефон номерларын сез хәзер экранда күрәсез.